Эпӗ Яшина Елена, Чӑваш Республикин Елчӗк районӗнчи Ҫирӗклӗ Шӑхалӗнчи вӑтам шкулта вунпӗрмӗш класра вӗренетӗп. Петӗр Хусанкай Натали кӗпе-тӗрлет. Натали кӗпе-тӗрлет, кам валли? Ҫав тери хитрелетет Натали. Тап-таса юр евӗрлӗ шурпеле хӗрлӗ симӗс ҫиппеле вӑлтирет, хӗрлӗ курҫӑм яш-чӗре, вӑрӗ юн, симӗсси вӑрман, ҫӗре пулӗ ун, сарӑпа синке пушат тӗлӗпе. Ку хӗвел пек курӑнать, вӗлет пек. Хурине те хушшинчен пӑлхӑрать, пурте имӗш ҫӗр ҫинче, ҫӗр хура. Тыррин пуҫки авалтан тахҫанхи Ӑсти ҫеҫ ӑнланакан хӑй чӗлхи, ҫут-тӗве те, сӑнтӑртӑвлӑх та, юрату та, ӗмӗт-террору та Натали кӗпе тӑрет. Кам валли? Мӗн калаттӑр-и пире Натали? Чикӗрен инҫе Хасан патӗнчен илнӗ вӑл ҫыру паян салончен. Орден панӑ мӗн тусне Петӗре таврӑнас пек кӗркунне пӗлтерет. Пӗр ел шухӑшнӑ Данил пуҫӗнче. Кӗтни шанчӑклӑ пулин юрӗччӗ. Ку тумаччӗ те ялта вӑл мана. Анчах кам пӗлет ӑна тата арҫынна? Тен, хурать вӑл хайхине пит асла, каҫӑртать пыльха пуҫне, анчах та хитререх пӗрер майра ҫаклансан асӑнма та ҫук вара, пӗтрӗ ман. Канӑҫ ҫук паян пӗри, ӑш вӗҫет. Пӳрнене йӗппе тирет вӑл кӗҫех. Ай, пуҫ ҫавӑрмӑш тесе пӳрнене хыпрӗ. Печӗ кӗтессе кӗпине ларчӗ. Халь ҫыру ҫырать инҫете. Ҫырам терӗм шуркута хуратса, Сана, тантӑшӑм, чунтан юратса. Лавӑпе салам тӑван колхозран, Пурӑнатпӑр-ха аван, шар курма. Ордениллӗ ятпала эп сана ик улхунтан тытса шеп кӑна чуптӑвам хаяк чӑвашла. Хам ҫинчен ҫыранпӑртак малалла. Мухтанмалӑх ҫук та ман, ӳсрӗм те. Трактор мар, эп халь комбайн ҫӳретеп. Эс ҫӗре сыхла унта Хасанла, эпӗ ҫеҫ эп кунта стаханла. Пирӗнпе тӑрать тӗнче, ӑнланам. Манӑн шухӑшсем ҫинче яланах. Пурте тӗрӗс-тӗкелех халиччен. Тем пекехчӗ кӗрпелеес ҫитсен. Аннӳ хирӗҫ курчӗ те, Петӗр те, Кӗрьят илнӗ пирӗн тет, хӗпӗртет. Сан валли эп пӗр парне хатӗрлеп, эс курсассӑн тӗлӗнем пулӗ тев. Анчах эс асту унта, пиччешен хӗр упраҫ курать кунтан хулӗнчен. Авланса килсен киле эп сана тивӗҫмарӗстӗп халех ордена. Манӑн кӑмӑл ҫаплалла. Юратни вӑл тупа пек пулмалла, юрать-и? Тупа тунӑ эс тӑван ҫӗршыва, упрама ӑна ялан ыр-сывах. Ҫавӑнпа ҫӗклет сана халӑх та, тӳрӗ кӑмӑллӑ ҫынна вӑл картать. Эп ыйтманччӗ-ха речей тупасем, Ман пӗрех ӗмӗт, пӗчченес килсем. Эп камне кунта хӑвах пӗлӗнес, Пурнӑҫра вӗт малалла ӗлкерес. Виҫӗ норма вырнӑ эп ку таран, Преми илнӗ, вӗренеп. Сыв пулсан, Ангелина пек вара, Тен, эп те, Кузагуров Мускавра, Кремльте. Вӑрӑм ҫыртӑр, выходной, ҫампала, каҫпала клубра кино пулмалла. Ҫыр, тем пулин ставпа канмалли кӑмсӑнулла салампа Натали.